Dyma 21 o bethau bythgofiadwy am wersyll Llangrannog. Mae rhai yn canu, mae rhai yn taflu losin at ei gilydd, ac mae rhai yn taflu i fyny i mewn i bag papur. Dyn nhw ddim yn edrych fel pobl go iawn. Maen nhw'n gweiddi ac yn yn sgrechian ac yn rhedeg lawr y coridorau gyda'r un egni a'r un effaith a tsunami. Ond er ni, erbyn y diwrnod olaf, dych chi'n ffrindiau. Tro cyntaf y mwyafrif ar skis, a gyda'ch traed wedi carcharu yn y plastig Action Man boots, dych chi fel babi giraffe. Ti'n dacla. Syth ar draws wedyn i'r tybogan, lle mae rhyw fath o fastlane wedi ei greu gan ddrefl bach trist sydd yn dod allan o beipen ddŵr ar ochr y llethr. Os ydych chi'n mynd lawr i ffwrdd o'r dŵr, y peth gweitha nath ddigwydd yw gewch chi rhyw carpet bryn fach. Ond os ydych chi'n penderfynu mynd lawr Yn y dŵr, wel, ysbyty. Nôl yn y prif adeilad, dyma oedd eich cyfle i ddangos eich sgiliau ar consol diweddara'r byd gemau, The PlayStation 1. Sglodion, sglodion, sglodion, gan y sglodion, sglodion, am pwdin, na, dim diolch, mwy o sglodion os gwelwch yn dda. Mae rhai pethau yn y byd mae'n hawdd, Mae rhai'n heriol a mae rhai pethau yn amhosibl. A wedyn, mae cwrs raff a llangrannog. Does dim byd yn eich bywyd yn bwysicach na cael y banc top. Methu cael y banc top yw methiant gwaetha'ch bywyd. Y person ar y banc gwaelod sydd yn darganfod negeseuon dirgel y Black Nun. The Black Nun. Yn y bun? O'r holl draddodiadau, does dim un mor ogoneddus â'r Midnight Feast. Ie, dych chi bron yn marw o fod yn orlawn gyda sglodion, ond dych chi'n orfodi'ch hun i bwyta pwysau'ch corff mewn losin. Shman! Shman! Ond mae'n rhy hwyr a mae'r athrawon barod yn yr ystafell ac maen nhw'n gweld y chwech pen yn diflannu i mewn i'r strachau cysgu fel gêm mawr o whack-a-mole. Mae pethau sy'n codi yn gorfod disgyn. Ond ar ôl Midnight Feast mae'r gwrthwyneb yn wir a jyst gobeithio bod plentyn tu allan i bag cysgu pan mae'r uh, eich camgymeriad yw edrych allan o'r ffenestr. Mae'r niwl wedi ffurfio yn ystod y nos a mae pob polyn yn y maes chwarae yn cuddio'r blac nun. Oeddech chi'n gwybod fod pren ar y bryn, ac o'r pren daeth gainc? Wel, roedd pawb yn gwybod pan o'n i yn Llangrannog oherwydd fersiwn marathon o'r gân nathon ni ganu gyda pennill ar ôl improvised pennill ymhell i mewn i'r nos. Dwi'n hapus bod chi'n awyddus i ddefnyddio'r Gymraeg, bois. Ond, na ddigon. Ar ôl y noson cyntaf i ffwrdd o gadre a'r adrenalin y diwrnod cyntaf wedi diflannu'n llwyr, dyma pan dych chi'n gweld Dagwna. Mae un noson yn ddigon i rai, ac ar ôl yr alwad adref, mae Tor y Calon yn ormod, a mae rhaid i ryw athro neu athrawes treulio'r dydd yn gyrru'r holl ffordd adref a'r holl ffordd nôl. Off i'r pwll wedyn i'r rai sydd ar ôl, a os ych chi'n ffodus, does neb yn cael ei wenwyno gan y clori na does neb yn boddi. Mae ceffyl yn siŵr o sefyll ar eich traed, ac os na, chewch chi gyfle hwyrach i achosi damwain erchyll ar y quads. Gwisgwch helmet! Dyn ni wedi clywed straeon o'r Rhyfel Byd Cyntaf am filwyr Prydain a'r Almain yn rhoi'r gorau i ymladd ar ddydd Nadolig 1914 er mwyn chwarae pêl droed yn No Man's Land. Ac mae'n hawdd i ddychmygu sut basa hynny wedi edrych i unrhyw un yna chwarae pêl droed, gêm mil pob ochr yn Llangrannog. Uchafbwynt y cwbl ac un o draddodiadau enwog a llangrannog yw'r disgo. A mae un gair i ddisgrifio hyn. Lletwyth. Dych chi'n cyrraedd nôl ar ôl eich trip cyntaf i ffwrdd o adre, wedi cael hwyl ac wedi eiddfedu, ac efallai wedi mynd i'r ysbyty. Dych chi bron a ffrwydro, mae'r cyffro'n ormod wrth i chi aros i ddatblygu'r lluniau ar eich camera tafladwy. Dis disposable camera. Ac mae'r pecyn yn dod. A dych chi'n agor y pecyn, cymryd y lluniau allan o'r pecyn, a dych chi'n edrych trwy'r lluniau, un wrth un wrth un. Ac yma ni i gyd, pob un, yn gwbl rubbish. Beth yw eich hoff atgof chi o wersyll llagranol? Dan ei ddrwg gwrannwch chi'ch straeon yn y sylwadau isod, dwedwch wrthai, a ffarwel.